Nsellem il-kull minu ma' utmana. il-komunità kollha ta' Kana u dawk kollha li qed isegwu anke permezz tal-internet. Illum huwa t-tielet jum tal-mixja tal-eżerċizzi mqaddsa. Ejjew nitolbu flimkien, illum nitolbu bit-talba tal-Angelus f'din is-solennità ta' tħabbira tal-Mulej lil Ommna Marija. Din it-talba li hekk missirijietna u n-nanniet kienu jgħiduha tliet darbiet kuljum filgħodu f'nofsinhar u ma nżol ix-xemx. Jew għalhekk nitolbuha flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

Xerred, Mulej, fi qlubna l-grazzja tiegħek, biex aħna li bit-tħabbira tal-anġlu għarafna li Kristu Ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebħ tal-qawmien mill-imwiet bl-istess Kristu Sidna. Ammen. Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Ammen. San Ġużepp ta' qalb safja, itlob għalina. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. Fl-ewwel ġurnata li ltqajna flimkien permezz ta' dawn l-eżerċizzi, tkellimna fuq Bartimew, Bartimew l-agħma u l-laqgħa tiegħu mal-Mulej Ġesù. U dakinhar qedna li dak li ppermetta li Bartimew jiltaqa' ma' Ġesù għall-fatt li kien agħma u ried jara d-dawl. f'ħajti wkoll. Biex niltaqa' tassew mal-Mulej irrid nammetti, irrid nagħraf illi li jiena fqir u li jiena għami xi kultant u għandi bżonn dawl u dawl ġdid, id-dawl tal-Mulej. Jekk jiena nħossni li nara kollox tajjeb u li ma jonqosni xejn, Diffiċli li l-Mulej Ġesù jista' jagħtini xi ħaġa, diffiċli għalhekk li niltaqa' miegħu. Jew inkella jekk jien naħrab mill-faqar tiegħi ma rridx narah, diffiċli niltaqa' mal-Mulej. U imbagħad għedna li x'jien ħa niltaqa' mal-Mulej, jien ħa niltaqa' miegħu imsallab, għax Bartimew Baqa' miexi warah fit-triq. Ġesù kien sejjer Ġerusalemm u hemmhekk kien se jara dik il-viżjoni kbira ta' Ġesù imsallab. Ilbieraħ imbagħad għamilna pass ieħor. Tlaqna minn Bartimew ukoll mill-fatt illi Bartimew biex jiltaqa' ma' Ġesù xeħet neħħa l-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesù. Il-bieraħ tkellimna dwar l-idolatrija, dwar l-allat foloz, li xi kultant ħajjitna aħna niggranfaw, nintrabtu m'affarijiet żgħar li jtellfuni milli niltaqa' mal-Mulej. Ma niltaqax miegħu għalhekk għax kont qed nadur allat oħrajn. U għedna għaliex f'ħajjitna hekk niffissaw fuq ħafna affarijiet u nagħtuhom importanza u għall-aħħar żmien imissomna u naħsbu li se jagħtuna l-ħajja li se jsolvulna kollox meta ma jsolvulna xejn ħafna drabi. Għaliex dil ħaġa? Għaliex aħna fil-ħajja tagħna nċerti, m'għandna ċertezzi ta' xejn. U dil ħaġa xi kultant tant beżżana li nigranfa ma' kull ħaġa, nigranfa ma' ħafna affarijiet. Biex almenu nipprova jkolli ftit ċertezzi. U semmejna dak l-eżempju eh, mill-iskrittura mqazza mill-ktib tal-Eżodu, l-eżempju tal-oġol tad-deb. In-nies tagħmel oġol, aħna nagħmlu oġol tad-deb, b'saħħtu, qawwi, sabiħ, ilellex, biex b'xi mod nippruvaw insolvu is-sitwazzjoni tagħna. Imma mhux dejjem insolvu anzi kważi kważi xejn. Aħna għandna bżonn ċertezzi ikbar. U l-uniku ċertezza tagħna hija l-imħabba t'Alla u l-Mulej Ġesù li rebaħ il-mewt u rebaħ id-dnub. Illum sejrin nagħmlu pass ieħor. Illum sejrin niltaqgħu ma' tnejn min-nies, ma' żewġ taħwa, Marta u Marija. U flimkien naraw ftit hekk dan din is-silta mill-iskrittura x'għandha xtejdilna. Il-laqgħa ta' Ġesù ma' Marta u Marija. U nagħmlu pass ieħor fil-mixja tal-eżerċizzi flimkien. Mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 10. Huma u sejrin daħal fraħal u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħtha jisimha Marija, li niżlet bilqiegħda f'riġlejn il-Mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu, Mulej, m'intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela għidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-Mulej u qalilha, Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sehem, li ma jitteħdilhiex. Il-Kelma tal-Mulej, it-tifħir lilek Kristu. X'jiġri fil-Vanġelu tal-lum? Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù imur għand il-ħbib tiegħu, Marta u Marija. Mill-Vanġelu ta', ta San Ġwann nafu li kellhom ħuhom ukoll jismu, jismu Lazzru. Mid-dera Ġesù kellu ħbiberija ma' din il-familja, kienu joqogħdu Betanja qrib Ġerusalem, u allura aktarx li Ġesù x'in kien ikun Ġerusalem imbagħad kien imur hemm u joqgħod għandhom, jew almenu jittawlilhom. U Ġesu jmur illum ġo din id-dar, ovvjament f'dak iż-żmien ma kienx hemm modi kif nafżaw li se naslu għand dak li jkun m'hemmx messaġġi jew mobiles, u allura immaġinaw li f'daqqa waħda jiġi Ġesu, Ġesu għandek ġo din id-dar. U l-problema hi li ġeneralment Ġesu ma kienx jiġi waħdu, imma dan f'daqqa waħda jiġi bi tnax oħra miegħu, bi tnax l-appostlu miegħu. U f'daqqa waħda ġo din id-dar jeħtlu 13 ir-ruħ. Tgħoddina daqsxejn ta' dar. U billi n-nies aktarx tisma li kien hemm Ġesù u semet diġà fuqu, u n-nies tibda ġejja għand Marta u Marija, u allura ġejjin nies oħrajn id-dar. U f'daqqa waħda ġo din id-dar hemm invażjoni ta' nies. U hemm Marta u hemm Marija. U mid-dera Marta tibda tinfixel. X'ma tinfixilx. Jiġulek daqshekk nies id-dar f'daqqa mbagħad Ġesù. Ġesù, kulħadd jitkellem fuqu, dan l-imgħallem, dan il-profeta kbir. U Marta ovvjament tibda tara s-se tagħmel. F'dak iż-żmien anke aħna għandna l-kultura tal li l-ospite lil mistieden lil dak li se tilqa' d-dar tistmaħ sewwa u Marta tibda titħabat biex lil dak li ġie għandha tistmaħ sewwa, tilqew sewwa. U allura nimmaġinawha tibda tibda tara li kollox sew fejn ħajoqgħod Ġesù u kif ħajamel u fejn u fejn ħajilqgħu in-nies u mbagħad se nsajjar u nispera li nsajjar sewwa u l-ikel illum jiġini tajjeb għax marelli. Ġi Ġesù għandi u l-ikel ma jiġix tajjeb. Il-problema li Marta almenu suppost kienet isserraħ ukoll fuq l-għajnuna ta' oħta Marija. Imma din Marija xin Ġesù ġie Qagħdet bilqiegħda ma' Ġesù bi kwieta u forsi mal-appostli tiegħu u qagħdet tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Marija kalma kalma ma' Ġesù tisimgħu. Ehm, u Marta d-dejja, traxnata, eh, marelli, kif ħallaħħaq nagħmel jien. U immaġinaw ftejt din ix-xena, nimmaġinaw, eh, il-Vanġelu ma jgħid xejn, imma xi ftejt, xi ftit jgħidha wkoll. Immaġinaw lil Marta tgħaddi minn kamra għal oħra, imbagħad tagħmel xi ħoss, imbagħad tgħid kif mhix qed tlaħħaq, tipprova tibgħat il-messaġġi biex biex Marja tiġi f'tagħha. Jekk ma tiġix f'tagħha Marja, jiġi f'tagħha Ġesù u jibgħatha lil Marja ħa tgħinha lil Marta. Messaġġ war ieħor imbagħad tidħol imbagħad terġa' toħroġ, imma mid-dera l-messaġġ ma kienx qed jasal u fl-aħħar Marta taqbżilha. Taqbżilha, u ma' min teħodha teħodha ma' Ġesù. U tgħidlu, Mulej, m'intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss, mela għidilha taqbed tagħmel xi ħaġa miegħi. Għidilha. Almenu jekk oħti daqsxejn skantata jew għażżin, m'inti almenu Ġesù induna u għidilha tiġi miegħi. Immaġinaw ma nafx tkunu fuq ix-xogħol hemm il-boss u direttur jew min u kulħadd imdawwar miegħu qed tieħdu l-kafe bi kwietkom u inti taf qed jieħdu l-kafe bi kwiethom inti taf li għandek deadline ix-xogħol kulħadd jixtieq li tlestu x-xogħol u ħadd met jgħinek u hemm ukoll id-direttur biex taxaq bi kwietu inti fl-aħħar titħawwad u tmur tagħmel tagħmel xenata. U nimmaġinaw li, ma nafx, kieku aħna ngħidu għandek raġun, ġejjin, ġejjin, ġejjin. Skużana. Il-problema li Ġesu flok jibat lil Marija u jgħid għandek raġun, sorry Marta, morru ejja ngħinu għaftejt. Flok jagħmel hekk, Ġesu jgħidilha Marta, Marta, inti taħseb wis u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Imma waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sehem li ma jitteħdilhiex. Il-Vanġelu jieqaf hawn. Ma jgħidilniex x'kienet ir-reaction ta' Marta. Forsi għax il-Vanġelu ma jġibx kliem baxx, imma kemm il-darba l-Vanġelu jieqaf u jħallina qisu bla tweġiba biex it-tweġiba nagħtuha aħna. Xi ġara fid-dar ta' Marta u Marija llum? Fid-dar ta', ta Marta u Marija daħlu l-mistednin. U meta jidħol il-mistieden, daħlu n-nies id-dar. U n-nies jaraw. U n-nies b'xi mod janalizzaw. Marta xi ftit daħlet f'din il-loġika li l-aħwa għandi għandi nies id-dar. Xi ftit aħna nifmuha meta jiġu l-mistednin id-dar. Ikun hemm ftit ansja xi kultant, eh? ikun hemm ftit tensjoni. In-nies hekk in-nanniet tagħna kienu jisolvuha din il-ħaġa billi fid-djar tagħna ġeneralment, fid-djar tagħhom kienu jkun djar daqsxejn ikbar milli huma tal-lum, kienu jkun hemm is-salott A u s-salott B. U ġieli kienu jkun hemm, u forsi għad hemm, u għalmenu f'tan-nanna tiegħi għadu hemm, kienu jkun hemm il-kċina A u l-kċina jew il-kamra tal-ikel B. F'salott A tista' toqgħod f'salott B le, dak is-salott ma tistax tidħol fih. Dak is-salott huwa s-salott tal-arċipriet. tal-Arċipriet, tal-Arċipriet ta' Tberejk. F'dak is-salott jidħlu biss il-mistednin. U dak fih intom ma tistgħux toqogħdu f'salott ieħor oqogħdu, imma f'dak le. Il-kċina, dik nistgħu nużawha, dik ara, ara ma tużajhiex. Jiġi xi ħadd? F'aħħa tilqgħu, titilqgħu sewwa. Sewwa jara s-sufan imqatta', sewwa jara t-tapit daqsxejn bjad biż-żmien. Le, le, kemm bżonn nagħmlu l-plastik fuq l-affarijiet, basta jibqgħu sewwa. Ħalli jekk jiġi xi ħadd id-dar, nistgħu nilqgħuh sew u jista' jgħid, Ara, Paċik għandu salott suriet in-nies. Ara, laqgħani tajjeb. Ara kemm għandu nadif, ara kemm għandu sabiħ, kollox ġdid, kollox pulit. Jew ma nafx meta jiġu l-mistednin jieklu d-dar, f'daqqa waħda inti tibda tiskopri li fid-dar intom eh, u jiena għandna għandna dvalji, ukoll, ma tkunx taf qabel, imma xinix il-missieren tibda tinduna, ah, ah, araw id-valja, id-dar, u jibdew ħerġin settijiet ta' platti, u t-te fejn is-soltu teħduh, neħduh ma nafx f'dik il-mag li għandek jint, b'Mickey Mouse fuqa jew ma nafx, issa f'daqqa waħda għandek il-kikra u għandek imbagħad il-plattina, F'daqqa waħda l-ħalib m'għadniex nieħdu minn tal-benna, ħalib, imma, imma ġol-ġag, iz-zokkor mhux minn ġol-borża taz-zokkor, imma, imma, u inti tmur tgħid imma iz-zokkor fejn hu, fejn hu z-zokkor mhux tas-sol, le, le mhux tas-soltu tgħid, iz-zo, għaliex, għax, għax ġej il-mistieden, u f'daqqa waħda irid ikun kollox sew, kollox preċiż. Għaliex dan kollu? Minn banda għax aħna nippruvaw li nilqew lil dak li jkun xi ħaġa vera vera mill-isbaħ. Imma mill-banda l-oħra għax aħna nafu illi l-ħarsa tal-ieħor fuqna hija ħarsa ta' eżami Ċoħe aħna nafu li meta meta xi ħadd jiltaqa' magħna, jiena irrid nagħmel l-eżami, ħa nara ngħaddix mill-eżami tal-ħarsa tal-ieħor. U jiena din nafa għax għax jien xi ninħares lejn xi ħadd, mhux hekk? Jien xi ninħares lejn xi ħadd, jiena jiena l-ħarsa tiegħi ma tantx hi ħarsa hekk ġentili, eh, ma tantx hi ħarsa hekk ta' ħlewwa, imma lil Marelli l-ħars tiegħi, il-ħars tiegħi hu krudejl. Il-passatur tiegħi hu passatur e, e, b'toqob irqaq ħafna mhux lakemm tgħaddi mill-eżami tiegħi e, u x'inti liebsa u x'mhux liebes u x'inhu jgħid u x'mhux jgħid u x'inhu jagħmel u x'mhux jagħmel u kif qed jippreżenta ruħu mhux Jiena naf li l-ħarsa tiegħi fuq l-oħrajn, il-ħarsa tiegħi hi ħarsa pjuttost kiefra. Illahwak jaqa' xi ħadd taħt ilsieni jew taħt għajnejja, x'nagħmlulu? U jiena naf illi kif il-ħarsa tiegħi fuq l-oħrajn hi ħarsa pjuttost pjuttost eżiġenti, pjuttost iebsa, jien naf li l-ħars tal-ieħor fuqi huwa pjuttost eżiġenti u pjuttost iebes. U allura jiena jiena nħoss li mill-eżami tal-oħrajn irrid nipprova ngħaddi. Allura x'nagħmlu? Nuru l-aħjar faċċata li nistgħu. Nippreżentaw ruħna bl-aħjar mod. Naf li d-dinja l-oħrajn eh, jistennew xi affarijiet minn għandi, jistennew li nkun dejjem top u preċiż u l-aħjar u jien nipprova nagħmel din il-ħaġa. U jekk jiena ma nixtieqx nagħmel imma almenu nadatta ruħi, jekk jiena ma nħobbx ma nafx nilbes b'ċertu mod, imma b'xi mod nadatta ruħi biex almenu ngħaddi mill-eżami tal-ħarsa tal-oħrajn. Kontinwament f'ħajjitna, kontinwament. Għax jiena kma ngħaddix mill-eżami tal-ħarsa tal-oħrajn nibża. Nibża pereżempju li nibqa' waħdi. Nibża' li li jtawni mill-agħar, nibża' li jwarrbuni, nibża' li ma jaċċettawnix, nibża' li jekk ma ngħaddix mill-ħarsa tal-eżami tal-oħrajn, mill-eżami ta' nibża' li ma jħobbunix. U lili dil-biża', dil-biża' ddejjaqni, li nibqa' waħdi jiena tbeżżagħni, li nkun ittimbrat, l-istramb, l-iżmagat jew ma nafx xiex, dik lili tbeżżagħni. Iddejjaqni. Aħna, aħna nibżgħu li ma nkunux maħbuba, aħna dan l-aktar li nixtiequ, li nkunu weħidna jew imwarrba jew mhux milqugħa. Din il-ħaġa ddejjaqni. Allura, allura jien irid ngħaddi mill-eżami. Irid nippreżenta l-aħjar faċċata dejjem u jekk hemm bżonn nilbes maskla. Nilbes maskla biex taħbi, biex tidfen il-kruha. Il-kruha jien ma nistax nuriha lill-ieħor tiegħi, id-djufija tiegħi ma nurihiex, u jekk nuriha, nuriha biss fejn hu safe, ġeneralment id-dar. Sfortunatament nuriha biss. Għaliex għax hemmhekk forsi ngħid u ejja ħa, il-mara forsi għalissa ma titlaqnix, ir-raġel forsi għalissa ma jitlaqnix jew drani, u hemmhekk inħossni ftit aktar safe, imma ġeneralment ma' kulħadd u xi kultant anke ġod-djar, nilbes maskla biex il-kruha ma nurijiex, għax knurija se jiġri. Biex nerġgħu nsemmu l-eżempju ta' meta jiġu l-mistednin id-dar, jekk ġej xi ħadd u ġie forsi għall rrieda jew b'short notice, jien jekk għandi l-istorbju x'se nagħmel jien? Jekk għandi l-istorbju naqbdu kollu nixtħu f'kamra u dik il-kamra nalaqha Għax jiena ma jistax ikun li jiġi xi ħadd għandi u jara l-istorbju jew għax imbagħad se jaħseb li jiena ma nnaddafx, li jien ma nafx inżomm l-ordni. Se jaħseb. Allura mbagħad kieġu kieku jkollok it-tfal x'tagħmel? Tgħidilhom isma', dil-kamra ara biss ma tiftħuhiex. Jew jekk jinzerta ma nafx, eċċezzjonijiet ikollok żewġ toilets isfel, ħa tmur tara liema f'liema wieħed jekk jitolbuna toilet indaħħluh għax f'dan iwa imma f'dak ara biss. Dan il-ħaq naddaftu ftit imma f'dak ara biss. Għali, il-ħażejn li kraħ aħbih biex wieħed ma jaraħx. Importanti immens. Allora nispiċċaw kontinwament nilbsu maskla għax id ma taffordjax turi djufija. Turi anke il-ħażen tiegħek, il-kruwa tiegħek lill-oħrajn, għax inkella ma tgħaddix mill-eżami. U t-tajba li dan l-eżami inti ma tgħidx għamiltu darba u biżżejjed, għaddejt minnu u lesta u lest, imma l-eżami trid tagħmlu ta' kuljum, kontinwament, qatt mhu biżżejjed. Għax jekk illum ilbist surit in-nies, mort fuq ix-xogħol u għaddejt mill-eżami li ġejt kemm ġejt pulit, jekk għada jew il-pitgħada tmur bl-istess ħwejjeġ, mhux ħa tgħaddi mill-eżami, pulit forsi għadek imma dan ma jbiddilx. Daqqa għamilt x'inhu? Jekk jien bħala qassis ma nafx illum għamilt prietka li tinftiehem u inti fimta u xi ftit ma kinitx fl-arja, u ma għadha għamilt prietka li kienet totalment fl-arja u bla sens, jiena mill-eżami tiegħek jekk għaddejt il-bieraħ imma llum m'għaddejtx. Kuljum irrid nagħmel l-eżami mill-ġdid. Kuljum irrid nagħmel l-eżami mill-ġdid. Xi ġara llum ma' Marta, Marija u Ġesù? Ġara li Marta tagħmel l-istess ma' Ġesù. Ġi Ġesù irrid nilqgħu sewwa, kif ħa nidher tgħid ħa ngħaddi mill-eżami tiegħu dan? Dan kif ħa jħares lejja mbagħad tgħid jiġġudikani x'jagħmel? U Marta tagħmel l-istess ħaġa ma' Ġesù. Ma' Ġesù tagħmel l-istess ħaġa. U aħna nistgħu ngħixu l-ħajja tal-fidi tagħna l-istess bħal Marta, ngħixu Kristjaneżmu ta' Marta. Kristjaneżmu fejn, il-aħwa, jien dejjem irrid ngħaddi mill-eżami ta' Ġesù. Għax Ġesù ħa jiġi u ħa jiġġudikani u ħa jarani u ħa jgħid fejn hu sewwa u fejn hu mhux. U allura jiena rrid quddiem Ġesù dejjem nipprova nagħmel l-aħjar li nista' mhux hekk? Ħalli ħalli nżommu kuntent. Għax dan Alla dejjem irid, dejjem irid aktar. U għandu bżonni donnu, għandu bżonn is-servizz tiegħi. Immaġina ftejt Alla, Alla li mbierek, għandu bżonn lili mbagħad tiegħi fuq kollox, għandu bżonn li nagħmillu xi ħaġa jien lil Alla, jien lil Alla. Imma l-idea x'inhi trid tagħmel, trid tidher sewwa, trid tilħaq l-istandards high quality għax inkella inkella ħajilqani, ħajaċċettani. U allura ngħixu Kristjaneżmu ta' dak kollu li hu peżanti donnu huwa Kristjan. Kma jkunx peżanti, kma tix tisforza donnu mhux nisrani, mhux Kristjan. E, x'in il-problema ta' Marta? Il-problema ta' Marta hi u ta' Ġesu wkoll. Illi Ġesu huwa differenti. Ġesu huwa differenti u Marta m'għandunax. Marta qed iġġib ruħha ma' Ġesù daqslikieku kien ħaddieħor imma Ġesù huwa differenti. Fis-sens li fid-dar ta' Marta daħal xi ħadd differenti imma Marta m'għandunatx. Għax Ġesù ma marx għand Marta biex tagħmillu xi ħaġa hi, imma biex hu jagħmel xi ħaġa lilha. Ġesù ma jiġix għandna biex nagħmlulu ma biex jagħtina, biex jagħti hu. Ġo Ġesù ma jħobbx l-verżjoni tajba tiegħi biss, imma jħobb lili. Mader Teresa għandha dik il għandha frażi li tgħid Alla ma jfittix mhux jiet wara l-isplendur tagħna, imma wara l-bassezza tagħna, wara l-faqar ta' Alla wara dak ukoll mifxul, Alla dak ukoll irid. Din l-ideja li, li, li eh, Marelli jisu irridu namlulu, rridu, rridu nżommuħ bi kwietu. Le ħasra, daħal xi ħadd differenti fid-dar ta' Marta. Imma Marta da mandunaċ. u ħafna drabi kapaċi ma nindunawx aħna li l-ħarsa ta' Ġesù hija differenti. Xi snin ilu iltqajt ma' saċerdot anzjan, kien vera anzjan, u qalli din il-ħaġa li vera laqtitni, qalli qalli jien dal-aħħar snin biss skoprejt li lili Alla jħobbni dejjem u hekk kif jien. Qalli, Jiena din il-ħaġa qatt ma ppritkawhielna u lanqas pprittkajtha jien. Qalli, Imma kemm ilni li skoprejtha, ħajti nbidlet totalment. Ħajti nbidlet totalment. Għaliex il-basic tal-Kristjaneżmu, ċoħe, x'jagħmilni tassew nisrani, mhux sempliċement li jiena nagħmel xi affarijiet, eh? Il-basic tal-Kristjaneżmu huwa huwa laqgħa mal-Mulej. Laqgħa mal-Mulej li huwa differenti mill-oħrajn. Ċo l-basic tal-Kristjaneżmu, aħna li aħna nsara jew kemm ilna nsara aħna, mhux bil-fors li ma nafx sirna aktar tajbin jew sirt aktar ma nafxiex, jista' jkun u fl-eċċezzjonijiet jista' jkun ħafna wkoll. Imma aħna kemm ilna Nsara sirna aktar maħbubin dik iwa ħafna wkoll. Sirna aktar maħfura ooh dik bl-għama ħafna wkoll. Tolqotni immensament hekk darba kien hemm intervista mal-Papa Franġisku u min qed jintervistah qallu ma min hu min hu Jorge Maria Bergoglio, min hu Papa Franġisku? U Papa Franġisku ma jgħidx, eh, jiena twelidt l-Arġentina mbagħad sirt dħalt Ġiżwita dakinhar u imbagħad laħqt isqof dakinhar u kont inħobb hekk u nagħmel hekk. Min hu Jorge Maria Bergoglio jgħid żewġ kelmiet. Midneb maħfur. Midneb maħbub. Dan hu l-basic tal-Kristjaneżmu. Ta' Alla li lili ġi biex jatini u biex biex jieħu minn għandi. Ta' Alla li lili jħobni mhux biss meta jien top quality, imma meta jien ukoll fil-faqar tiegħi. U madan Alla nista' nkun hekk. Madan Alla nista' ninżal maskla tiegħi. U imbagħad jekk jiena jekk jiena nagħmel xi ħaġa lil Alla jew nagħmel xi ħaġa għal Alla, jekk jiena ħa nipprova ngħix ta' nisrani, ħa nagħmilha bi gratitudni. Ħa nagħmilha x'tant irċivejt, tant il-qalb intmesset, illi ta' żgur li nagħmilha u nagħmilha b'ferħ. Nagħmilha mhux bi tqanżih, bi sforz, imma nagħmilha b'gost, bi gratitudni. B'dak is-sens ta' Imma Mulej, jien kif qatt nista' b'xi mod inħobbok lura, daqs kemm tħobbni jien? Kif qatt jiena nista' mpattilek? Kif qatt nista' mpatti? B'dan is-sens tagħmilhom l-affarijiet għal Alla. U jekk xi darba l-Mulej donnu jitlobni xi ħaġa, jitlob ili, jitlob ili biex lili jeħlisli jdejja miċ-ċuċati u jagħtini xi ħaġa ikbar. Hemmhekk, iva, hemmhekk ġieli jitlobni xi ħaġa Alla, imma biex jagħtini xi ħaġa ikbar, biex jeħlisni għal ħelsien ikbar, għal ħelsien tassew. Inkella, innotaw ftit, inkella il-Kristjaneżmu tagħna jekk hu biss sempliċement x'se nagħmel jien, kif se nkun eżatt jien. Xi Kristjaneżmu, kif ħa ngħixha ħajti? Ħa ngħixha li jew dejjem b'sense of guilt għax qatt ma ħa jirnexxieli nkun perfett. Allura dejjem il-marelli ma rnexxilix, il-marelli ma rnexxilix, imbagħad jew naqta' qalbi, jew inħalli triq. Jew inkella, Jirnexxieli, għax irnexxieli jien, biċċa xogħol li għamilt jien, imbagħad ħoll xagħrek u ġib iż-żejt. Għax imbagħad jien irnexxieli, eh, imbagħad titlagħli rasi, jitla' rasi u imbagħad nibda niġġudika l kulħadd, imbagħad inħares lejn kulħadd minn fuq għal isfel, nibda s-suppervja, nibda niġġudika qrusa fil-qalb, ma tistax ma tistax tiżbalja miegħi għax jien għax jien irnexxieli, suppost jirnexxielek int ukoll. Ħniena ta' xejn. u nkun qed ngħix totalment il-kontra tal-qalb ta' Alla. Nkun qed ngħix kollox barra li nkun nisrani. Allura eżis, aħna l-ansja tal-prestazzjoni li jissarit ngħaddi mill-eżam ma' Ġesu dejk lesta. Ma' Ġesu lesta. Daqshekk. Jiena, mill-eżami ta' Ġesù, għaddejt diġà, lest. U m'għandix nagħmlu darb'oħra, eh? Lest. Mill-eżami tiegħu jien għaddejt. Illi wieħed ikun Nisrani, qisu tgħaddi minn ħajtek qisha l-ġurnata ta' qabel l-eżami, għall-ġurnata ta' wara. Ma nafx tiftakrux meta intom kontu tagħmlu l-eżamijiet jew jekk intom insejtu ma forsi eh, għandkom it-tfal u tafu ċerti qabel ċerti eżamijiet kif ikunu t-tfal, l-università per eżempju, s-sixth form, l-università aktar u aktar, tafu lejlit l-eżami kif tkun it-tifla, kif ikun it-tifel, tafu. Aħna ma' Ġesù għaddejna ħajjitna mill-ġurnata ta' qabel l-eżami għall-ġurnata ta' wara. U dak l-eżami lest. Inti. Quddiem il-ħarsa ta' Ġesù mill-eżami tiegħu għaddejt diġà. X'għamilt ma trid tagħmel xejn, għaddejt. lest. Immaġinaw ftit pereżempju l-Vanġelu, eh, il-laqa ta' Ġesu ma' Zakkew, ma' Zakkew. Lil Zakkew Ġesu ma jgħidlux, isma' Zakkew, jekk inti tbiddel ħajtek, jekk inti tbiddel ħajtek u tpatti għal dak li għamilt jien allum niġi għandek. Dik ma jgħidilux. Imur taħt is-siġra tiegħu, Zakkew illum, illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Taqsek. U Zakkew tant fehma l-imħabba gratwita ta' Alla illi mbagħad biddel ħajtu da żgur quddiem daqshekk imħabba x'ma tibdilix ħajtek. Ġifier ħajjitna tinbidel meta l-qalb tintmess. Hija biss l-imħabba li tibdel il-ħajja, eh? Hija l-imħabba li tibdel il-ħajja. L-imħabba li tbiddel il-qalb. Naħseb intom tafu aktar minni fuq dil ħaġa. La l-isforz u la ma nafxiex la l-proponiment hija l-imħabba li tbiddel il-qalb. L-imħabba li tbiddel lin-nies. U Ġesu l-istess, Ġesu l-istess. U Alla ħares mod ieħor għax inkella nkunu qed nimxu wara Alla differenti, ċoe wara Alla li li bħall-oħrajn. ċoe jekk nagħtih jagħtini, jekk bravu jħobni. Xi kultant, forsi anke n-nanniet, x'in jaqtgħu qalbhom mit-tfal iż-żgħar, xi kultant toħroġilna din id-dagħwa minn fommna, Isma' qgħod bravu, eh? Għax inkella Ġesù ma jħobbokx. Please, tidgħix. Alla ħares ngħaddu dan il-Kristjaneżmu lit-tfal. Eh? Imma x'inhi l-idea? L-idea hi li Ġesù bħall-oħrajn, għax aħna nafu fil-ħajja li isma' jekk tħobbni nħobbok, ma tħobbnix bil-mod. Aħna nafu fil-ħajja ta' kuljum illi jekk tħallas tieħu xi ħaġa, jekk ma tħallas ma tiħux. Kummerċ. Imma l-imħabba hija differenti, l-imħabba vera. L-imħabba vera hija differenti. U allura aħna rridu narfu hekk illi bil-mod il-mod ngħaddu mill-Kristjaneżmu ta' Marta. Rrid noqgħod attent, rrid nagħmillek, rrid nkun perfetta biex biex ngħaddi mill-eżami tiegħek. Għall-Kristjaneżmu ta' Marija. Marija x'għamlet illum? M'għamlet xejn. Sempliċement qagħdet f'riġlejn Ġesù tisimgħu. Qagħdet tixrob mħabbtu. Dak hu l-Kristjaneżmu. Per eżempju, aħna fil-bidu tal-quddisa, xinejdu l-att penitenzjali u naħsbu dnubitna. Naħsbuhom biex Nagħmlu ftit verità f'ħajjitna, naħsbuhom għax nixtiequ l-maħfra tal-Mulej għax aħna nonqsuh. Imma ma nagħmlux hekk biss, se biex jisu kif tgħid nitnaddfu, nkunu puri, eh, ma nafx verġni biex imbagħad il-Mulej jilqana. Imma nagħmluhom biex ninduna li minkejja eh, id-dnub tiegħi dan qed iħobni, dan qed jiġi għandi. U allura d-don tal-Mulej se jkun ħafna ikbar Għax jien naf li ma jistħoqlix, immu immu xi għandi, immu iħobni. Għalhekk fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħidilha Marta Marta inti tinkwita wis u taħseb fuq ħafna ħwejġ imma waħda neċessarja, waħda meħtieġa. Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilhiex. L-aħjar sem li ma jitteħdilhiex. Mhux biss huwa l-aqwa imma ma jitteħidlekx. Għax inti taf fil-ħajja li s-sehem tal-oħrajn, ċoe il-ħarsa tal-oħrajn trid dejjem tgħaddi mill-eżami llum u jekk għaddejt illum għada ma tafx u se tgħaddi u trid terġa' tagħmlu. Dan sehem li ma jiħudulek ħadd. Huwa l-aħjar sehem li ħadd ma jista' jiħudulek. Ovvjament fil-ħajja tagħna kollha kemm aħna kellna xi esperjenza negattiva fl-imħabba, kollha kemm aħna batejna xi darba, kollha kemm aħna jew aħna għamilniha lil oħrajn jew l-oħrajn għamluha lilna, kollha kemm aħna xi darba warrabna xi ħadd, kollha kemm aħna xi darba xi ħadd qalilna ej daqshekk, issa hawnhekk tasal, ħfirtlek imma issa daqshekk. Kollha kemm aħna xi darba ħassejna li xi ħadd ħabbna biss b'kundizzjoni, jekk tagħmel hekk inħobbok, kollha kemm aħna. U allura dik il-ħaġa xi kultant aħna wkoll nittrasferuha mbagħad lil Alla u naħsbu li Alla l-istess. Naħsbu li huwa l-istess. Imma fid-dar ta' Marta daħal xi ħadd differenti. Il-problema hi li xi kultant ma nindunawx bħal Marta u nispiċċaw ma Alla ma niltaqewx. Għax għallem wieħed biss, il-Mulej Ġesù. Imma aħna xi kultant naħsbuh bħall-oħrajn u għalhekk ma niltaqgħux miegħu. Allura, min hu Alla lija? Min hu Alla lija? Jekk tippermetturi sempliċement nirakkontalkom ġrajja ċkejkna, ġrajja fit-tizza, imma niftemu. Immaġinaw tifel, jismu Tom ta' ta' tmin snin, illi għandu żewġ tsijiet t-Zija Kelina u t-Zija Delina. U t-Zija Kelina u t-Zija Delina joqogħdu l-Amerika. U ta' kull sajf, Kelina u Delina eh, jiġu bil-familji tagħhom Malta għal holidays. It-Zija Kelina eh, qabel tiġi Malta Tibda taħseb se ġġib lil Tom. U tara x'ħad ixtrilu, xi ħwejjeġ ġodda u kemm kiber u s-sajs ta' żarbun u x'in tiġi. Timlih rigali. Timlih rigali u tifraħ bih u tiftakar tiftakar xi ħobb u imbagħad x'in tkun hawn tistiednu jmur għall-sleep over għandha tieħdu magħha l-baħar. Tom kien mifxur fuq it-sija kelina, kien jaf, kien jaf il-qalba, kienet ħobbu, kien jaf. U kienet tiġi wkoll it-Sija Delina. It-Sija Delina kienet tiġi tasal id-dar, sellem lil ħuwa u u xismu xismu n-neput. Eh, Tom, eh, Tom, iju iju kont insejt. U kemm għandu żmien? Eh, ara, jerfaj fissa, eh, ok, ok. Tinsa ma tatixka, iġiblu daqsxejn ta' ċokkolata mill-airport qabel qabel taqbad it-taxi biex ta' parsi ġibitlu xi ħaġa. Ovvjament, Tom, l-izzija, l-izzija Karina kien ħobba, t-zija Delina min jafa, din ma jimpurta xejn minni, x'jimpurtani minna. Darba ġi sajf u dit darba flok ġew huma mill-Amerika, il-familja ta' Tom marret l-Amerika. Allura Tom kien mifxul. Il-laħwa, fl-aħħar ħan iltaqa' ma' zija Kelina, qed jgħoddhom il-ħin fuq l-ajruplan ma jistax jissaporti, niżlu l-airport u xi waslu Illa wara t-Zija Kelina mill-bogħod mar jiġri lejha, Zija Kelina wasalna, wasalna, kemm qed nieħu gost narak. U l-airport kien hemm ukoll it-Zija, it-Zija Adelina. U x'in missier Tom ra li li Tom li t-Zija Adelina ma tax kasha ma kellemhiex mar fuq qallu qallu Tom tagħmilhiex tal-istramb taħdaq hekk, mur fejn it-Zija Kelina, mur fejn it-Zija Adelina, sellmilha almenu tagħmilhiex U Tom, biex ma jagħmilhiex tal-istramb u tal-maledukat, u għax qallu missieru, mar isellem lit-Zija Adelina. All right, Zija, aħna wasalna. Imma daqshekk, ġol-qalb ma kinitx hemm. Għaliex? Għax kellu relazzjoni differenti bejn it-Zija Kelina u t-Zija Adelina. Allora d-domanda l-kbira hi, Alla lija minnu? It-Zija Kelina jew it-Zija Adelina? Qal hu xi ħadd li huwa benefattur tiegħi, li jien il-mimmi ta' għajnejh, jew xi ħadd imbiegħed li qisu xħiħ? Min hu Alla għalija? X'esperjenza għandi tiegħu? Għax jekk għandi l-esperjenza tiegħu bħalma kellu Tom taz-zija Adelina, jien l-affarijiet li se nagħmel għalih ħa nagħmilhom bi sforz, sempliċement għax hekk imdorri jew għax hekk qalli missieri, għaliex hekk imbuttani xi ħadd, għaliex għax ma nafux lilu, u jien jidhirli li hu lanqas tant jinteressah minni, wieħed bħall-oħrajn, zija, mara bħall-oħrajn. Imma missier Tom ma kellux bżonn jimbuttah imur għand it-tija Kelina, ma kellux bżonn jifraħ bija li t-tija Kelli għax għax hemm relazzjoni għax it-tija jaf li t-tija tħobbu. Jaf li t-tija tħobbu. Allura min hu Alla lija? It-Tzija Kelina jew it-Tzija Delina? Il-Kristjaneżmu tiegħi x'inhu? Kristjaneżmu bħal ta' Marta, tal-fixla, tal-isforz, tal-faċċata, kollox irid ikun preċiż u perfett għax inkella dan ħanaddi mill-eżami tiegħu mill-ħarsa tajnejh Ġesu. Ġesu jisu jgħid bħall-oħrajn, bħal dik seħbitek ta' fuq ix-xogħol jew jew il-boss tiegħek ma nafx jew jew dak li tilab miegħu l-fut ma nafx. Jew jew Kristjaneżmu bħal ta' Marta, li tant hi ċerta li Ġesù jħobbha li m'għandhax tagħmillu xejn għax għax mill-eżami tiegħu għaddiet diġà. Lest. Lest. Nista' noqgħod f'riġlejh għax ċert minn imħabbtu. Jallek il-Mulej il-Mulej jenna nagħmlu dan il-passaġġ f'ħajjitna. Il-fidi tagħna hija qabel xejn mhux x'se nagħmel jien imma x'jagħmel Alla għalija, x'għamel hu għalija. U nixtieq li nagħlqu flimkien billi billi nsemmu t-talba tal-Magnificat illum f'din is-solennità ta' Marija. Għax jekk jinnutaw ftejt it-talba ta' Marija x'inhi? Sempliċement din kollu tgħid x'għamel Alla, x'għamel Alla, hu x'għamel mhux jien x'għamiltlu. Infatti Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli ħinja. Għax issa tani hu għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Hu wera l-qawwa ta' driegħu, hu xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbu. Niżżel, hu, niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċ-ċkejkni. Mela b'kull ġid, hu, eh, lil min hu bil-ġuħ u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn. Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu, bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Ara ommna Marija. X'qed tagħmel? Qed tgħid x'għamel Alla, għax dik hija l-fidi, dik hija r-relazzjoni tagħna miegħu. X'għamel hu? Imbagħad il-bqija tiġi b'risposta naturali minn qalb mimlija gratitudni u tifħir lil Alla.

Kif qalilna Father Noel bħal Marija ma nsibux bi tqila biex noqogħdu f'riġlejh għax Alla tagħna jixbah lit-Tzija Kelina iktar milli lit-Tzija Delina.

Grazzi lil Father Noel għal din ir-riflessjoni tal-lum, grazzi lilkom li segwejtuna minn djarkom, l-appuntament tagħna għal għada fit-tmienja ta' filgħaxija. Il-lejl it-tajjeb.